Sɛ ɔbra pa mu, ɔdɔ mu, gyidie mu, ahoteɛ mu. Bata akenkae, bata akenkae, bata akenkae afotuo ne nkyerɛkyerɛ ho kɔsi sɛ mɛba. Ɛma wo mu adom akyɛdeɛ a wɔnam nkɔmhyɛ ne mpanimfoɔ sa a wɔde guu wo soɔ no so nyɛ kwa. Yeinom na bɔ mmɔden, yeinom na keka wo ho, na wo nkɔsoɔ ada adi ade nyinaa mu. Ma w'ani mmra wo ho ne nkyerɛkyerɛ no so na tena mu, ɛfiri sɛ woyɛ saa a, wobɛgye wo ne wo fie Woyɛ saa a, wobɛgye wo ne w'atiefoɔ nkwa. Amen. Woyɛ saa a, wobɛgye wo ne w'atiefoɔ nkwa. Praise the Lord. Ɛyɛ Onyame asɛm. Ɛma obi mmu w'aberante a woyɛ ketekete koraa. na mmom yɛ nhwɛso pa fa ma agyidifoɔ. Nhwɛso pa fa ma agyidifoɔ. Bɔ wo ho mmɔden wɔ Kristosom. Ma nsa a mpanimfoɔ de gu wo soɔ no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode bɛtumi ayɛ adwuma papa. Enti bɔ wo ho mmɔden. Na nsa a yɛde gu wo soɔ no anyɛ dɛn? Anyɛ kwa. Amen. Kristosom yɛ ade a wode wo ho bɛhyɛ mu a, ɛsɛ sɛ wotumi yɛ adwuma papa. Adwuma papa. Enti Paulo tu ne yɔnko Timoti ɛfo. Ɛnɛ yi, Timoti ɔni hɔ biem. Enti ɛfotoɔ no ba ma me ne wo a yɛte ase seesei sɛ Kristofoɔ. Enti saa afotu korɔ no a na ɛkɔma Timothy no, sɛsɛ ɛkɔma me ne wo. Because Timothy abɔ ne ho mmɔden awie n'adwuma pa no, ɔkɔ. Enti aka me ne wo nti sɛsɛ asɛm no abɛyɛ nhwɛsode de ama wo. Ɛna asa abɛyɛ nhwɛsode ama me nso. Enti mmɔdemmɔ bɛn na yɛn nso yɛrebɔ a ɛbɛtumi ayɛ nhwɛso papa ama agyidifo a wɔn nso aka, wɔn a ɛnnɛ wɔn nso retie me ne wo, wɔn a ɛnnɛ wɔn nso de wɔn ho abɛbata Kristo ho yi, ɛdeɛ example na yɛresɛte de ama wɔn. Timothy wɔsi bata akenkae, ɛnnɛ Kristofo yɛtumi kenkae nyame asɛm, akwadworɔ ani ha. Ese telephone koraa aba wiase ɛno na ese kyɛ sɛ abrɛ gyidifoɔ koraa ase ɔbɔnefoɔ no n'ani ateɛ o de biara wɔ adeɛ esi so a wɔnya etim de wia kristofoɔ hwɛ laptop baa so yi obi tim de laptop to ne serɛ so te sɛ ne ba a wɔregye no ɛɛm ɛɛm yɛka no sɛ ofidi no.

Deɛ wɔnni laptop a, ɔkuta telephone te sɛ laptop. Nti da bia peprɛpeprɛpeprɛ. Nti n'ani, adeɛ biara a ɛwɔ telephone no so na ɛhwɛ. Na Paul se, but akenkae, akenkae, sɛ wode telephone ɛbɛyɛ adeɛ a da bia wohwɛ no. Paul se, but akenkae na fa telephone yɛ dɛn to baabi koraa. Pataki nkae ho kosi sɛ mɛba wo nkyɛn. Mɛba no, mɛba abɛtoo sɛ ampa ara woyɛ obi a wokenkan Nyame Asɛm. Nnɛ Kristofoɔ yɛnsua Bible nti, ama Nyankopɔn Honhom Kronkron ankɛte yɛn mu a ɛkanyan yɛn nsa abrɛ ase. Because more na wokae Bible no, na Onyankopɔn Honhom Kronkron nso yɛ dɛn? Ɛkanyan wo. na nsɛmpa no a ɛreba no ɛyɛ dɛn ɛrehyɛ wo den na nneɛma a wonim nyinaa ne nyankopɔn asɛm kaakae ama woanya ho nimdeɛ na woanya ho suahunu na wo nso woatumi de atu obi fo enti wɔse sɛ timoteo sɛ wotumi yɛ yeinom na wobata akenkan na wotumi tu fo na wotumi hunu nkyerɛkyerɛ papa a wɔn a ɛtie wɔ no nyinara no Awurade nam wo so bɛgye wɔn nyinaa nkwa. Amen. Obiara a wotie wo Timothy, wo nkyerɛkyerɛ a wokyerɛkyerɛ, w'afotu a wode ma wɔn, nhwɛso pa a wodaa no adi kyerɛ wɔn, ne onyame asɛm a wode pia wɔn ni nti no, ɛbɛma obiara a wotie wo Timothy no, Awurade nam adom so ɛbɛgye wo ne w'atiefoɔ nkwa. Amen. Atiefoɔ, wɔn a wɔtie woɔ, wɔn nyinaa bɛnya nkwagyeɛ. Ɛnnɛ hwɛ Nyame asɛm yi na yɛadane no ama seesei Akristofoɔ bebree nni berɛ de ma Nyame asɛm. Bible akenkan, ɛnnɛ wɔn a wɔtumi fa Bible kenkan paa yɛ kakraa bi. Akwadworɔ because telephone aba aba abɛsesa biribiara. Telephone, laptop, computer, ɛna dɛn biem, iPad. Amen. Sɛ ɔde Satan de aba wiase. Wei nyinaa nnipa bɛdwen sɛ ebi ɛyɛ anibie, ɛyɛ deɛ telefon no baeɛ na ɛyɛ ɛboa ma communication ɛtumi kɔ baabiara. Nanso no, ayɛ nnipa bebree nyame this time because nnipa dɔ saa deɛ no ɛsene Bible ɛyɛ onyame asɛm. Sɛdeɛ na nka ebinom tumi bɔ wɔn ho mmɔden kenkan Bible. Seesei telefon no abɛtu Bible no atwene. Abɛtu no ase, abɛpia telefon eh, Bible no hɔ ama telefon mu ma bɛhyɛ hɔ. Because wɔpɛ agya kuo ahwɛ a, ɔkɔ telefon so a, ɔbɔ sɛsi ayi aba. Nti Bible akenkan no, ada ne agya kuo hwɛ. Ada ne sini because movie no nyinaa ɛwɔ telephone so nti wɔte ha a agya koo wɔ ghana no a ɔretwa sini a mefa no sɛ yɛretɔn no sɛ wɔanya bi anhwɛ ɔkɔ telephone so sɛ si a sini no a yɛretɔn no a wɔno wɔnya bi nhwɛɛ no wɔno nso bɛhwɛ no telephone so sɛ sɛdeɛ ade no te because biribi biara ɛyi a ɔtumfoɔ yɛɛ no kumase yi deɛ ɔno wɔfrɛ no ho Otumfoɔ, Otumfoɔ ɔyɛ baako pɛ, ɔne Nyankopɔn, nso ebinom afa saa din no de ato wɔn ho sɛ wɔyɛ Tumfoɔ. Ɔmaame wuiɛ a wɔreyɛ ayie yi, wɔn a ankɔ ayie no bi, wɔte telefon so wɔbɛnya ayie no bi ahwɛ, kyerɛ sɛ ayie no yɛyiiɛ nyinaa yɛtwa ato telefon so. Ɔkɔ Facebook wɔbɛnya, ɔkɔ YouTube wɔbɛnya, deɛ keka ɛka ho bebree wɔbɛnya ahwɛ. Enti ɔte ne fie na ɔhwɛ ayie, obi ayie a ɔreyɛ. Nanso, Paul pɛ sɛ Timothy ani ba ne ho. Ɔse, ma w'ani mmra wo ho so. Ɛka sɛ obi ani aba ne ho so a, na kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a tam biara n'adwene mu da hɔ a ɔrehwɛ biribi kwae ankasa. Na obi ntumi mfa nsɛm a Ɛyɛ nsɛm hunu ne nnaadaa asɛm biara nyɛ dɛn ɛnnɛ fɛdɛfɛ no nnaadaa no. Enti Timothy bata akenkan paa. Bɔ wo ho mmɔden na yɛ agyidifoɔ nhwɛsoɔ wɔ kasa mu, abrabɔ mu, ɔdɔ mu, gyidie mu, ɛna ahoteɛ mu. Amen. Yɛka ahoteɛ a, ahoteɛ ne obi a ɔde ne ho asi hɔ yi ama Jesus Christ. Ama n'abrabɔ nyinaa tumi sɛ wɔ no Jesus ahoteɛ. Wate ne ho afiri bɔne su biara ho. Ewiase nnoɔma wonya no wɔ mu. Ewiase agudeɛ wonnya no wom, ewiase afɛɛfɛdeɛ wonnya no wom, ewiase sikanibere wonnya no wom, ewiase mmaa pɛ yi wonnya no wom, ewiase nsanom yi wonnya no wom, ewiase concert korɔ wonnya no wom, yɛnkɔ disco ɔnka ho, yɛnkɔ ayie ɔnka ho. Enti biribi biara ni hɔ a wobɛnya no wom ɛyɛ wiase deɛ. ɛfiri sɛ ɔde ne ho asi hɔ sɛ ɔhotewni. Ɔhotewni ne deɛ wate ne ho de afiri wiase ho. Tumi ɛka sɛ ɔhotewni, ahoteɛ, obi a wate ne ho afiri biribi ho sɛ ɔbɛyɛ deɛ wɔreyɛ no sɔ Nyame ani. Deɛ wɔreyɛ no yɛ nhwɛsode pa, ɛhyɛ Awurade animuonyam. Meka sɛ ɔhoteuni. Ɔnyɛ biribi a ɛbɛhyɛ wiase animuonyam. Yɛbɔ wiase nnoɔma anaasɛ wiase din a, ɔno ne din nka ho bi. Wiasefoɔ nnya no ntwe no nkɔhyɛ biribiara mu. Nti ɔbɔ ne bra sɛ ɔhoteuni. Amen. Obi a wɔdɔ Awurade. Obi a ɔde ne ho asi hɔ yie. Wɔse mpanyimfo a wɔdii w'anim kae te sɛ me Paul, te sɛ Barnabas, te sɛ Silas mo, yɛn nsa a yɛde gu wo so wɔ asɔrefie bɔ mpaeɛ ma wo. Ɛma nkɔmhyɛfo a ɛka me ho nso hyɛ nkɔm to wo soɔ no, ɛma saa dom akyɛdeɛ no nna hɔ kwa a, fa yɛ adwuma. Praise the Lord. Fa yɛ adwuma ankasa. Bɔ wo ho mmɔden. Ebi yam ka sɛ Kristosom na yɛ mmɔden mu o. Yɛka sɛ obi yɛ ɛbɔ mmɔden wɔ biribi mu a, na kyerɛ sɛ obi a watu ne ho asi hɔ wɔ adwuma pa bi mu. Ɛno nti, n'akoma nyinaa da adwuma no so. N'adwene nyinaa wɔ adwuma no so. N'ahofama nyinaa wɔ adwuma no so. Ne ɛka sɛ nnipa yi wɔbɔ mmɔden ankasa. Kyɛ sɛ wɔmfa n'adwuma nni agorɔ. Ne ɛka sɛ wɔbɔ ne ho mmɔden. Kyɛ sɛ adeɛ a wɔyɛ no n'adwene nyinaa wɔ so. Wɔmfa nni agorɔ. Enti mpanyimfo a wɔde wɔn nsa gu wo so hyira wo, bɔ mpaeɛ ma wo, de wo hyɛ saa dwumadi a ɛte sɛɛ mu no, mma saa mpanimfoɔ no nsa no a ɛde gu wo so no nyɛ dɛ nna hɔ kwa. Ma ɛho mmra mfasoɔ, firi sɛ wɔhyɛɛ nkɔm too wo so sɛ, Timoti, Awurade rebɛyusu wo. Awurade de wo reyɛ n'adwuma. Ɛno nti, saa nkɔmhyɛ nsɛm no a yɛka gu wo soɔ no, hwɛ na anyɛ kwa. Because woammɔ wo ho mmɔden a wɔahyɛ wo ho nkɔm deɛ nanso ɛmmam. Na mmom sɛ wobɔ wo ho mmɔden gyina deɛ nkɔmhyɛ no a yɛhyɛ fa wo ho ne yɛn nsa a yɛde gu wo so bɔ mpa yi hyira wɔ no nyinaa no, ne nyinaa bɛtumi abam na ayɛ adwuma. Ɛno nti, memmu wo ho sɛ abomfiaa, memmu wo ho sɛ woyɛ ketewa, memmu wo ho sɛ sɛbe woyɛ nipahunu bi kɛkɛ. Ɛnnɛ Timoteo no a saa nsɛmpa wei ne nkyerɛkyerɛ wei baa ne nkyɛn no, ɛyɛ sɛ wawie n'adwuma papa no kɔkɔɔ. Ɛdeɛn na me nso me ne wo yɛ ama yɛn nso binom bɛtumi aka biribi a ɛyɛ nhwɛsode papa de afa yɛn ho sɛ yɛabrabɔ no nso bɛtumi asɛ Timoteo? Ɔse bata akenkae. Yɛka sɛ bata akenkan a, kyerɛ sɛ wɔ obi a da biara Nyankopɔn asɛm hia no nti, Nyankopɔn asɛm no da biara n'adwene ne n'ani nyinaa yɛ dɛn? Ɛwɔ so. Nti wɔredidi a, owie yɛ a wafa ne Bible ɔkenkan. Sɛ wɔnni biribi yɛ a, Bible na wɔde yɛ ne biribiara. wɔnni adagye a yɛde di nsekuro, wɔnni adagye a yɛde ka obi ho asɛm, wɔnni adagye a wɔde di ewiase nneɛma hunu biara akyi, na mmom tɛm biara n'adwene wɔ Nyame asɛm so. Amen. Amen. Enti Timothy, bata kenkae ɛberɛ a menni hɔ yi, kɔsi sɛ mɛba na wogu so rekenkae. Ma w'anim bere wɔ Nyame adwuma mu Na adwuma papa wɔ akatua pa Na sɛ wotumi bɔ wo ho mmɔden Na wotumi to w'atiefoɔ no fo yie a Wɔbɛgye wo ne w'atiefoɔ no nyinaa nkwa Wɔn a ɛtie wo daa no Wɔn nyinaa bɛyɛ dɛn? Bɛnya nkwa Awurade dɔ me ne wo, na wɔbɛkɔ so nso adɔ me ne wo. Ɛnɛ Kristosom no ayɛ ade bi wɔ hɔ kakra, na ne nyinaa ne sɛ me ne wo deɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Timothy hɔ a, 1 Timothy chapter 5 verse 20. 1 Timothy 5 20. Yɛhwɛ asɛm kakra bi nso wɔ hɔ. Wɔse wɔn a wɔyɛ bɔne no, yi wɔn atɛn, wɔn nyinaa nim, na wɔn a aka no nso suro. Timothy koro no ara o, ɛna Paul kasa kyerɛ no. Asɔre no a wodaa no, asɔre no a wohwɛ so wɔ no, sɛ obi yɛ bɔne a, hwɛ no ankata so. So obi yɛ bɔne a hwɛ na wanka anhyɛ, na mmom yi no atɛn wɔ wɔn nyinaa anim, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a aka no nso bɛhwɛ na wɔn asuro sɛ me nso mekɔyɛ bi a saa na yɛbɛpa me ho ntoma. Enti saa na ɛteɛ deɛ a menkɔyɛ bɔne biara ne obi anya me ho asɛm. Enti wɔsi yi wɔn atɛn mɛnkata bɔne so Ɛnnɛ Kristosom na bɔne ayɛ mu ma a yɛkatakata so yi o. Kristosom ɛnnɛ agyigya. Bɔne nko ara na adɔre mu. Bebree di nsɛm hunu, nso yɛmmɔ so, yɛakata so. Enti ɛyɛ dɛn na obi yɛ bɔne na ɔwɔ asɔre mu a wasuro? because deɛ ɔdii ka kɔyɛɛ bie yɛ anka na asomasi na ɔno nso kɔyɛ bi yɛ bɛka nti yɛakatakata so ne yɛde tia asɔre mu nti sɛ obi retwe mpena koraa mpo a yɛhu na ne yɛbu yɛn ani agu so obi boro nsa yɛne tua paa sɛ asomasi te borɔno yi so ha wɔyɛ um, pentecost ni wɔyɛ assemblies ni wɔyɛ deeper life ni wɔyɛ CAC ni, wɔyɛ Methodist ni, ɛnso boro a wɔboro nsɛn, obiara ni hɔ a wɔka. Wɔboro a ɛduru kwasia da a na wɔadwane abɛtena asɔre dɛm. Wɔsi Timothy wo deɛ hwɛ no anyɛ saa o, ɛnkata bɔne so. Deɛ wɔyɛ bɔne no ka n'anim wɔ bɛ ɛberɛ a wɔn nyinaa atwa ahyia. Na ama wɔn nso wɔaka a wɔn kɔn dɔ sɛ wɔbɛyɛ bɔne no nso ayɛ dɛ asuro. Because sɛ yɛkata bɔne so deɛ a, ɛneɛ Kwaku yi a ɛyɛ yɛanka, na ɛyɛ dɛn na Kwadwo kɔyɛ deɛ a obi bɛka? Yɛakɔyɛ a ɛyɛ yɛammɔ so, ɛyɛ dɛn na Akua nso kɔyɛ a obi bɛbɔ so? Nti na kyɛ sɛ bɔne no ɛbɛkɔ so wɔ asɔre no mu saa because yɛakata so. Na amanfoɔ te asɔre mu na bɔne nko ara. Firi asɔre mu kɔyɛ adwuma. Ebi yɛ lawyers, ebi yɛ doctors, ebi yɛ nurses. Bebree yɛ abortion doctorfoɔ. Ebi yɛ teacherfoɔ, wɔgu asɔre mu. Nso wɔyɛ awengaa a nkwadaa a wɔkyerɛ wɔn adeɛ na wɔsan ne wɔn reda. Enti saa bɔne yi a ɛrekɔ so a yɛnka nti, obiara tumi tena asɔre mu yɛ deɛ ɔpɛ biara. Ma asɔre mpanimfoɔ nso fom amanfoɔ sika. Yɛgye nkurɔfoɔ sika die. Obi wɔ asɔre mu na ofin sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden kakraa bi a na wate ne ho na wakɔte n'asɔre Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛnya nkurɔfoɔ adaadaa wɔn, wɔn nso anya wɔn sika agye adi, na ansa watɔ car na wasi fie. Ɔno nso abɛyɛ big man. Saa ara na ɛrekɔ so wɔ wiase seesei, wɔ Kristosom mu. Kristosom seesei adane sɛbe adwadie, korɔno ne basabasayɛ na ɛrekɔ so wɔ Kristosom mu. Yɛ a seesei obiara mmɔ ho wa. Because obiara ɛyɛ, obiara nso feel sɛ ɛyɛ normal. Asumasi yɛ na me na menyɛ. Asumasi yɛ yɛ anka me na mekɔ yɛ ɛbɛka. Nti na kyɛ sɛ obiara afa ne ho adi na obiara ɛbɔ ne bra. Kristosom nte saa o. Paul si yɛn hwɛ no nsua no. Si Paul abrabɔ ɛwɔ dɛ si yɛ sua. Ebi na ɔde titi Timothy ma Timothy nso bɛyɛ ɔhotiwni. Nti yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn din sɛ ahotewfo a, yɛn nso yɛnhwɛ deɛ Twerɛ Kronkron ka. Sɛdeɛ Paul retu Timothy fo no, yɛn nso yɛatumi ahwɛ so abɔ saa bra no bi, na yɛn nso yɛatumi ayɛ ɔhotewni te sɛ Timothy pɛpɛɛpɛ. Awurade nhyira yɛn na ɔnom yɛn na ɔmmoa yɛn, na ama yɛn abrabɔ a yɛrebɔ. atumi asɔ n'ani. Yɛn jump nkɔ verse twenty four no. First Timothy chapter five verse twenty four. yɛntoa so 21 no mfa mmra yɛwie a ne yɛadwɔmpo asi 24 no wɔse medi w'adanseɛ onyankopɔn ne awurade yesu kristo ne abɔfo a wɔayi wɔn anim sɛ, Hwɛ yeinom yie, na wɔampere ho ammu atɛn nso wɔanyɛ biribi a ɛyɛ nyiyimu so. Nyiyimu ne Kristosom awuram. Asomasi na ɛte borɔfoɔ, nti yɛmma no mmɛyɛ presbytery. mpanimfoɔ no bi sɔre mu mpanimfoɔ mfa no nka yɛn ho wɔn na ɛte borɔfoɔ ɔbaa sɔre mu nso nkyɛe ɔbaa mu afei na wanya aboso mmiɛnsa obi nso atena mu mfie num mfie nsia yɛ a onyame n'adom ɛwɔ no so nso ɔno deɛ yɛmfa no nka mpanimfoɔ ho deɛ wɔn wɔte borɔfo a wɔka borɔfo akɛseɛ wɔaba asɔre mu boso mmiɛnsa na abra abɔkora ntene nso yɛsɛ ɔyɛ asɔre panin Asɔre mu nyiyimu na this time awura Kristosom mu. Asomasi na ɛwɔ sika, wɔn na ɛtumi boa asɔre yi, nti ɛma no mɛyɛ elder. Nso ebi a wɔyɛ lawyer a wɔgye adamudeɛ, ɛdane obi asɛm ani, ɛma deɛ wɔdi bem ɛkɔdi fɔ. sika a wagyeɛ nti, ɔgye adamude ɛdane asɛm ani. Ɔgye adamude, wɔyɛ lɔya o, na ne sika a wɔwɔ nti, wɔtumi boa asɔre no kakra nti, ɛnɛ Kristosom yɛde nyiyimu aba. Wei deɛ ɔyɛ lɔya ɔte borɔfo. Ne nsa nso wɔ biribi kakra. Bi kakra wɔ ne nsam. Nti yɛma no yɛ asɔre panin a ɔbɛboa asɔre yi. Nti ne yɛyiyim na sɛbi ahiafoɔ no a Onyankopɔn adom ankasa wɔ wɔn so no yɛyi wɔn asi nkyɛn. Nti esei asɔre no adane honam. Nti Paul se, mode honhom ahyɛ aseɛ, afei mode honam rewie. Asɔre ayɛ nyiyimu, nti ɛsei honam ne yɛde wie ɔsom no. Asɔre no nyinaa dane honam seesei, na yɛde rekɔ awieɛ ama Yesu Kristo de aba. Honhom a ɛyɛ honhom kronkron a yɛde no hyɛ aseɛ ɛfiri Peter no mu so. firi Paul mo so, firi Timoteo mo so, de reba no, seesei saa wɔn kronkron ahoɔden no, yɛyi afiri asɔre mu. Ama asɔre ada ne honam nko ara because yɛayɛ nnipa mu nyiyimu, nnipa anim anim nhwehwɛ. Sumasi deɛ ɔyɛ adeɛ o, Wɔn deɛ wɔtumi tua boɔ asɔre yi. Yɛbɔ afɔre a wɔn nko a ebi a wɔtumi tua sika kɛseɛ sei. Deɛ nyame adom nso wɔ no so no ne so ne ne kakra a wɔwɔ no na ebi kora ɔpɛgya ne nyinaa bɛyɛ but wɔnni bie nti ɔno deɛ deɛ yɛanhwɛ anim. Deɛ ɔno tumi bɔ afɔdeɛ a ɛso no a ebi a ne mpenafoɔ bɛyɛ mmiɛnsa no ne yɛde no akɔyɛ asɔre panyin. Bi koraa waware mmienu, nanso yɛse ɔyɛ asɔre panin. Ɛna bɔne adokoro asɔre. Kristo bɛba, ɔse ɔba no ɔbɛyi ne deɛ afiri mu, na ɔnim ne deɛ nso. Yɛnhwɛ verse 24 no. Wɔse nnipa binom bɔne da adi wɔ wɔn anim. de wɔn rekɔ atemmuo mu, ɛna ebinom nso deɛ nso di wɔn akyi. Saa ara na nnwuma pa nso da adi ansa, na deɛ ɛsono no ntumi nhinta. Ebinom bɔne, Bible sɛ edi wɔn anim, de ɛretwe wɔn sɛ werɛrɛrɛrɛ de wɔn kɔhyɛ atemmuo. Ɛna ebinom deɛ nso enya nna adi, but edi wɔn akyi na ɛno nso pia wɔn. sɛdeɛ obi repia trɔg ebi di anim na ebi di akyire no ɔn sɛ trɔg no odi obi akyi o because deɛ odi anim wɔ no trɔg no hyɛ esi n'akyi ɛna wɔrepia kɔ nti trɔg no di n'akyi bɔne no no na ɛso na edi w'akyi reba ɛna deɛ ɔno nso repia trɔg no nso boa deɛ odi anim wɔ no bible se ɔno nso no bɔne no edi n'akyi ne nya nnaa bi Enti nnipa no bebree bɔne adi w'anim kae, ɛna bebree nso bɔne aka akyi, ɛno nso redi w'akyi. Ɛno nso de wɔn kɔ atemmuo mu saa. Na Bible se adeɛ biara a yɛreyɛ no ntumi nhinta da. Sɛnea ɛte biara ɛbɛda adi, ɛbɛpa ho ntoma. Nti ɛnnɛ hwɛ atorɔ adiyifoɔ no bebree. Wɔn ho ntoma na ɛpa mako mako mako mako. Ɛwɔ hɔ a na wei asɛm aba wagye n'anim gu aseɛ potɔɔ. Ɛwɔ hɔ a na wei nso deɛ aba na ɔno nso agye n'anim gu aseɛ potɔɔ. Bɔne a nipa yi a yɛde asuma no nyinaa Bible sɛ yɛbɛpa ho ntoma. Ma ne nyinaa da adi ama nipa ehu nipa yɛ bɔne a yɛyɛ no kokoam. Na ɛno akyi no, asɛ pia de akɔhyɛ atemmuo mu. A atemmuo mu nso, yɛnnya no yie. Na me ne wo deɛ, Awurade nyɛ yɛ adom. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛtene na ɛsɔ Awurade ani. na yɛatumi atwam afiri owuom akɔ daa nkwa mu. Yei ne deɛ Awurade de ahyira me ne wo sɛ yɛntumi nyɛ deɛ ɛtene daa, na bɔne deɛ ɛde nnipa rekɔ owuom. Yɛbɛtoa yɛn asɛm no so ɛnnɛ, Timoteo ara na yɛde rekorɔ.